Daspa bilichini maa yi kumda di kpaŋ zuɣusi maa ka o lana ka ti yɛa ku kana ti ŋmɛri ni ka o zaŋ tiri bilichini kam zaa sa ŋun kuli bɛ pohim maa zuɣu ka tabiri sɔŋda ti yaba tampiŋ lan saha yibu ni zaɣila pa nira bɔn niŋ nyin ka nyin bi niŋ nira ni zuɣusaa nim pala nina yuuni tiŋ nima ka tiŋ nim gba pali nina yuuni saa zuɣu nabikara pa nina yuuni taba ku gbahi taba. Ŋun biligi naa galli ka o ni kuli jɛri kpaŋ. Ŋun daa vaani kuya ka lirimi niŋ binsaba o puli ni. Ni biɛm ku niŋ yoli bee niŋ ma mi ka n labisi. Asipashi ŋɔ n yuun la Zaa TV ka ti mabi so ti kooli Honorable Drogba program maa puuni na ka yɛri yirila Sitinjɔani ka lee fabi n da. Zaŋ chaŋ bibihi ni kanna ti daari huibaard shɛm. Di yɛltɔɣa ka ti yɛn yɛli ti yaa ti tariga. Dagbam bi yɛlimi, Naa yi kanna ti lu, a yuunim naa nyɛ bɔn daaga luhi, amaa miri ka a yuuni a ni lu luɣ shɛli polo ŋɔ. Duni ni m-pa niiya daba lan kani, amaa hal di zuŋɔ, ti ni ninvuɣ shɛb bɛn daa pig ka dabsim puuni zuŋɔ ka ti pa be dabsim puuni. chɛliya ka ti zaŋ ti hankali labi nyaaŋa biɛla. Di zuɣu niriba pam kpaŋ ŋɔ kamani Dagbamba ti dɔɣirila bihi pam pam ayi ka dini tahili a daa na tooi nya ka di na yino n-tooi dɔɣi bihi n-gari bihi pihinu bɛ mi so yɛn bahi yoli bɛ zaa yɛn wumsi bɛ ni tam kalinli zuɣu hal o bidinnim a ni yum yɛn malila jilima biɛhigu ni a daa na n-tooi nya ka Dagban doo ku dɔɣi bihi yaɣi bihi pihi naa zuɣu ka pa naa o bi diri nam bihi maa mi zaa yɛn niŋla afaani amaa zuŋɔ bia shɛba ban chani lala chandi ka a yɛri ŋɔ maa a yi buhi yi niriba ala ka a ba dɔɣi din tooni ka bi paai bihi 15 amaa ka gbubi bi ka pa nyaŋti bɔhigi doli la kpɛ ŋɔ a tɛha puuni dalili din lee tahili Chɛ li ka ti yulila a yɛlli maa zuɣu. A nyɛ bishɛb tin dɔɣiri maa, bansi n-nyɛ suhubiɛɣu ni Dagbaŋ. Di zuɣu Dagbanli puuni, di ʒila talahi zuɣu ni a saɣi ti li poi ka naan kolifa a yi ni a bo paɣa. Di zuɣu poi ka a ti nya ka nira ka o mali paɣiba ayi Dagbanli puuni. Daŋ maa shiri saɣimi ti zaɣila yaa pali saɣa ni o mali paɣaba ayi. Hali ti yi kan ka chɛ o, o ni tooi gbibi ba. Turom biɛhigu kam din be Dagban la pun da bɔhindimi. Bɛ wumsimi nti paai luɣ shɛli polo ka bɛ baŋya hali ti zaa yi kan ka chɛ a, a ni tooi gbibi dundɔŋ ŋɔ. Di zuɣu ti bani n-daa shemi ka ʒi n-guli li ka di ti kabi, ka ti mi she ka ŋmaligi tiisi lana bɔɣu ti yɛn paai. Ti ni niŋla ŋɔ maa ka yi ni wuhi a la, ni liɣiri ka ti bɔri maa. A yi ka a tifabili so ŋun tɛhila wɔm bɔri liɣiri maa di biɛri a mi, ashee o yi di maai o ni n-gba di bɔhim binshɛɣu suhubiɛɣuni di sani a niŋ o afaani gari o ni chaŋ ti tumdi yaatuun shɛli maa. o yuli laati maa puuni n yuli ninkura ban bɛ di puuni ka gba daa ku nyɛ bihi a ti niŋ ninkura di puuni yuli n ba ka niŋ hankali ka bɔha maŋ bɔhisi di tuma yaɣaya a yi nyɛ ninkurigu o yɛli malila nambɔɣu a bɛ tuma di simsila kpahinda ka tɛhira naawuni chaŋ gba ti ŋmani zaɣim nima hali yi bi pa baba ka n gbili ŋmani ba amaa ka a kpɛ tuma ni ka ku yo tuma pirigu hal ni di bahigu. A kul yuun so ka vuhiri tuur o, ka o biɛhigu maa ka di niŋd a nyaɣisim, ka a yuuna n-gba zaa ti ni ti ŋmani o dahin shɛli. M ba pula nyam pahim li suɣil o, ka bi yɛla m bi ne nini ka a yuun ba shɛm maa ka bi ka laa maa. Di wuhir a ni tuun shɛli a ni tumdi maa. Di yɛn chɛmi ka liɣiri be a nuu ni ka a dira, amaa a yi ti chɛ li, bee a yi ti lan ka yaɣi din yɛn tum li shɛli ka du n-ni tooi gbiba. Di tuma ni n yiɣi a biɛhigu puuni. Ti daa ti ʒiri kpalansi tɛma. Ti zaa zaɣ yino kam daa mi ni liɣiri be ti maa puuni, amaa di nyɛla a ni na kuri tuuli maa n-nyɛ li. Di ka ninkurigu. Di zuɣu a ku tooi kpuɣi li asi n-tuma n-ku yɛn bala hal ni n-ti kpi. Ka n yɛn niŋ wula n-na nyɛ li? A yi tɛhiri viɛnyɛliŋga fa, a ni tooi tum li n-nyɛ miliyon pihinu. A ni nyɛ miliyon pihimbu ŋun daa lɛbila liɣiri lana maa. Ala ka simiti kpayaŋ dara ka a tɛha puuni simiti kpayaŋ sa lan tuŋma duri ata bulooku. A yuli maa ni a baŋ ni miliɔn pihi anahi ka liɣiri ka a na nya maa. Di zuɣu a yi zuŋ o tuma kani zaŋ chaŋ dibaata fara yɛn mali ya mi. Di wuhiriya mi yaa, ti na kala ti ni yɛn niŋ shɛm ka ka a tuni la, amaa ti ku tooi kpuɣi li a si ti tuma m-bala. A kpuɣi li ni a tuma m-bala, naawuzuɣu a sa ti lan ka yaa a ni baŋ ni a daa bi pii tuma ti a maŋa. Chɛ li ka di lɛbi tɛha ti ti. Di nyɛla nir saɣila nira ka yina chani liɣiri bɔbu m-bi ka yɛli muɣisirili, amaa ŋun maŋmaŋa laɣ shɛŋa beni bɛ zaŋ n-ti o na ku tooi kal li. A baŋ ba pira, a shiri ku dɔɣi bia ka zaŋ bia tɔhi shikuru ka ti yɛli bia maa yɛn chani ti bɔri na ti yuun o shikuru m-ba piri a kpaŋ a maŋa. Chɛli ka ti yuli lala yɛlli maa zuɣu viɛnyɛliŋga. Chɛli ka ti yuli li viɛnyɛliŋga. Ka a yuli bihi ban bi paai yuun pia, ka bɛ zaa yina n-chaŋ ti bihi nimaani, ka bɛ turi ti, according to o yɛltɔɣa puuni, ni ka a nya ka di nyɛ varandanim ni ka bɛ biɛra, ka bɔhi, Balibonim m-bala maa? Dagbamb m-bala maa? So iti Duuma Naawuni. Bia na pɔra, di simsi nti yulli viɛnyɛliŋga, ka luɣili kam simsi nti chɛ ka o chana. Baŋsim mi ʒiɛman puuni ka ti pa bia ŋɔ, ka di kul yoli luɣili kam, ka daadam kam tooi bo baŋsim. Di pala saha shɛli ha ka di yaa zaŋ o tahi tinshee. Baŋsim maa di pala yolibu m-be luɣili kam. Bɔzuɣu ka ti je bɔhimbu. n kpahimmi ka ti ŋmali ti je bɔhimbu. Ti bɔrila liɣiri yomyoma. Liɣiri bi bɔrila. Bɔzuɣu ka ti je bɔhimbu. N kpaandaani ŋɔ m lee yɛli di yɛtɔɣa. A yi yɛra ban bi tihi chaŋ katiŋa o kamina ti yuuna ka di ŋmanila o ni be ni maa di biɛra mi bee o bɔrila liɣiri ka di biɛra? Aai, ka di nyɛ bɔzuɣu. Di yi niŋ ka n je a liɣiri bɔbu ka di nyɛla, n daliri nyɛla dini? n yi ti bi pahi ni a chaŋ tooni amaa lab a nyaŋ labi ŋuna di tɛri ni n tin ti bɛ dinni a yi zahim la dundoya ka naan zahim karo ti yuli la ni chani maa ka yuli tooni ha din sa ti ti nyɛ shɛm n ba pira amaa man ku zaŋ a zuɣu tiri yuli a nyɛla wumsibu to yuli ti ʒiɛmi maa ti nyɛla wumsibu ka di bɛ ti shɛm maa ka ti bia shɛba tin dɔɣiri ka bi wumsiri ŋɔ

You see? A bi saɣisiri o duu, a bi chɛ ka o baŋ ŋun nyɛla Gala. Zaɣ kurili yɛla yɛtɔɣa ka a bi ŋun Gala n-nyɛ li, a bi chɛ ka o baŋ. Ka pa takara nimaani ti bɔri ni a niŋla afukom so a di yɛn tum. Yiŋa a pun bi chɛ o baŋ Gala ni nyɛ binshɛɣu. So a pa ti yina sambani ka o tum Gala ka a bɔri ni a wuhila afukom so a di bɛn zani. To lala n-nyɛ li ka o zaŋla a hali n-ti zoo nti saɣi daadam. Di zuɣu hali o yɛn ti tum taali gba ka a yɛn yɛli o bi yɛn saɣi ti li. O bi yɛn saɣi ti li. tɔri zuɣu yaandi ti yɛrila saha shɛli kam a yi dɔɣi bia ka zaŋ o boli kambo naa to nyini min yɛn ʒiri o kuɣu bia a dɔɣi bia ka zaŋ o boli binshɛɣu to nyin nyɛ o yɛn gbaai so tuuli shikuru daa kani ka adiini baŋsim ka di kani ka bizinɛs ka di kani ka tuun baŋsi nima ka di bi yoli biɛhigu ni ka Dagbaŋ bi daa dɔɣiri bihi pam pam ka tooi yuuni gbaari bihi maa zaa ka a nya bɛ zaɣ yino kam zaa ka a kuri kpe bia dɔɣibu puuni zuŋɔ ka ni kala shɛli ŋɔ zaa ka ti niŋ bayana ka di zaa pahi n neeri daadam nini zuɣu n ti Duuma Naawuni ka di ŋmɛhi pumpɔŋɔ tiri pa buhi ni n labiri nyaaŋa. Di mi tiri hankali pa larila nyaaŋa di bi chani tooni. A yuli tiŋgbani shɛŋa zaasa din daa bi ne zuŋɔ di neemi. A yuli bɛn shɛli zaa ban daa bi ne zuŋɔ bɛ zaa neemi. Ti kɔŋko n-na nyɛ ban gbihira. Di zuɣu hali ti ni maŋ maŋ bila mi ti nya shɛba di zuɣu ti mi ti yɛn practice binshɛɣu because Dagban ni be binshɛɣu kam puuni o nini bi tiɣi li ka lee be di puuni. M-puhi bela nyɛ shɛli ka a nini bi tiɣi li wula ka a yɛn be di ni? Chɛliya ka ti tɛhi viɛnyɛliŋga. Chɛliya ka ti tɛhi viɛnyɛliŋga. Ka viɛnyɛliŋga nyɛla ti ni chɛri ti bihi maa ka bi chani shɛm maa. Zuŋɔ paɣaba pam kɔŋla doo yishini ka di nyɛla o nyɛla freedom kaman o ni chaŋ Ankara n-ti ku nya o suhuyubu Naawuni yuuomi ka o chani daa ka nyari liɣiri. Di zuɣu Wayto kuli du ka doo maa bɔri ni o wuhi o biɛhigu ni nyɛ binshɛɣu. Ayi, pam bɛ ni o bi nyɛli o biɛhigu ni. Di zuɣu a yi ti bɔri ni a chɛɣ o baŋli ka o mali yiko shɛli, o gba yɛn teekila decision. Ka biɛhigu mi m-bala. Daadam, a ku tooi bi nya wumsibu ka bɔri ni a biɛhigu be viɛnyɛliŋga. Ka bɛ ku chɛli nyin yubu n-zaŋ ti a, nyin suhu ku bɔri shɛli din ka yɛn niŋ. Nyin ŋɔ biɛhigu pun nyin na ʒi m-bɔri shɛli ka di pa nyin ni bɔri shɛm maa niŋ mi. M ba Pran, kpahim a zuɣu ni viɛnyɛliŋga. Yɛlli n-doya ka a niŋdi maa. To a bela a daŋ puuni, ka a daŋ maa puuni nyin na ʒin zaŋ yɛtɔɣ shɛli ka so dinaaya. Saha shɛli kam nyin ŋuna yɛlimaŋli, nyin din tu shɛm ka nyin ku niŋna. Saha shɛli kam din tu shɛm ka nyin ku niŋna. M ba piri a daŋ maa bɛ jaa bɛ bi yɛra yɛlimaŋli, di daa daŋ n kani ka nyin ku yɛn niŋ din tu shɛm. A nya ninsal maa, saha shɛli beni a ni tooi zaŋ binshɛɣu na ka di pa din ni niŋ a faani, ka ti yɛra, Di ŋmee ŋɔ maa ŋɔ a ti chɛ li viɛla. Ti zaa sa bi yɛri ti la, ka a yɛli, N di bɔri ni n ŋmaai vidio ŋ-ŋɔ, n yɛli ŋ-ŋɔ ka yɛli ŋɔ, ka bɛ lahi di ni a ŋɔ a yi saɣina a ni pahili soli ka a yi di yɛli ni. N yab daa yɛli ti, Ni a ti nya ka so be biɛhigu ni ka yi ni siɣi o mini gari ŋuna, to ŋun mi ʒini gari sokam, to dini ka o bi lee deei so din pahi. Ti yaba, Toli Naa Yaakubu mini daa ni yɛm mi yaɣi ninvuɣ yino malibu. A yɛn kuun lahi ni neesim ti nya so ka baŋ ni nyini ŋuna ni zuɣu kpiŋ la nya a naawuni mi binshɛɣu. di zuɣu n ba nima bidɔɣiriba kpaŋ yɛ yimaŋa bi turiti pam bi turiti pam chɛli ka ti zaŋ ti zaɣa n niŋ ti bihi maa puuni chɛli ka ti zaŋ ti zaɣa n niŋ bihi maa puuni bia na pɔra hali a yuli ka shikuru maa yaa a ka yi ko din tooi yɔri shikuru a to a yihiro n lee bo tuuli shɛli n zaŋ o kpɛhi laa tuma maa puuni ka o bɔhim baŋsim maa gba zaa baŋsim bi ɛsipayira a yi baŋ shikuru a ni paai luɣ shɛli pɔhim n-lan kari yiko, to a lee nyarila tuun shɛli zaŋ o niŋ. A ni tooi kali ninvuɣ shɛb bɛn chaŋ shikuru nti zani soli zuŋɔ ka shikuru maa baŋsim o ka tuun shɛli baŋsim o ku chani gilina, a ni tooi kali ba biɛhigu ni yɛlima ka di daa faani nyɛ ti la dini. Di zuɣu a piila bahi soya ti karita so ni ŋmara. A ni zaŋ o kpɛhi shikuru ayi n-charim ka o bo tuma bɔhinda. Shikuru ayi ti bi sɔŋ o ni pa shɛli tuun baŋsim maa dini ni sɔŋ. Amaa ti bihi maa yɛn chani lala ŋuna yɛlimaŋli ka viɛnyɛliŋga m-bala. A yi bɔri nyini yɛlima ni bi ka bali shɛli gba n-gba pahi la, a! Nakparilim daa zaŋ o ni nya ka bi ŋubi ti yɛn ka o na. Ka n yɛb Kato, ka yɛ ti o naɣikpariba ni o kari gbaai o naɣikpari kpii maa, ka ti o naɣikpariba na naan guur a zaa o je o gbaai maa, ka naan guur na kpaɣi ni gubu, ka n yɛb gba zaa chɛ ŋmaai dɔɣi n-gba doli. Ka ti o naɣikpari suŋ n-niɣi ŋubiti ka o ni a yaa, N naɣikpara nyin zo maa zuɣu, man ka ti lan yiɣi naɣikpara. Ka ti o naɣikpariba na pa baŋ yaa, N yi bi gbaai n kpii maa, n yɛb yi gbaai ma ka yi tɔɣi bihi yɛn bala, ka o niŋ nima o kari gbaai o. Di zuɣu man ka ti lan yiɣi naɣikpara, man mi lan yiɣi nima. Bɛ shɛba gba niŋ la bɛ bi niŋ la, man yiɣi niŋ ka man mi. di zuɣu kpaŋ ya yimaŋa, ka ti bo ti suhu biɛɣuni. Amaa ti ni na niŋdi binshɛɣu ŋuna, di mali dabiɛm ni tɛha pam n-ti nir kam zaa ŋun nyɛ bidɔɣira. A gba kul mom a yaata tariga, ka a min a dapali tooi ʒiina, ka a kpɛhir o dabiɛm Bia mini bi ti so ti paai o ba. Di zuɣu di pa nyin kpɛh a bia dabiɛm ka o zo ka chɛ ya shɛŋa, so n-kani yɛn kpɛh o li. Yi ti nya a kaanu ŋɔ ni fiba hali ka a bi ti ni fiba la, a ni tooi niŋ binshɛɣu tiri o ka di make o happy, ka di niŋdi o suhupiɛlli ka a yɛl o yaa n yi lahi nya kaanu ŋɔ n kuli hi niŋ ŋɔ taa ka di niŋ ti ha too. tin pa duna biɛla ŋɔ ka tinaa pa nyɛ yɛtɔɣ shɛŋa bin daa kariti ti din niŋdi ŋɔ din niŋdi ŋɔ tinaa ka tinaa pa nyɛri daliri nim ni nyɛ shɛli ka pa puhiri ka paɣi ninvuɣ shɛba ban daa kariti ti maa amaa bilim maa ti daa yuuni kaman bɛ je tim maa n yɛra saha shɛli kam zaa ha man wula mila ŋun gari maa ni gari so ŋuna Naawuni m-mi o.